Tok typical. Tui bawk si, siam hau tak bawk si lo kha hei. Ka rawn chhawp chhuah sak leh dawn cheu ni chu muam. A hmasa berah chuan Tokte hi kan lo thianfai hmasa phawt ang a, thianfai kher lo kuang nena ti duh tan pawn a ti theih thauh va, kei chuan ka lo thian dawn a ni. Heng zawng hi ka siam dawn a, ka siam tam dawn lo eitur tlem te nih avangin. Sawhthing hi kan tel anga purun var bak khawr purun sen heng ho hi ni mai a, a a bawlhlo ang tur ang ho kha chuanin tawk te kan tawn hnuah red chilli powder leh ai eng chi ajino kha ni tawh mai ta, a dang bawlhlo vak ang a lo aw. Kan lo si ta tan tawh tak tak ang, tawkte kha kan lo chhuang anga maw, tui saw bawrh bawrh kher pawh a ngai chuang lo a, tui kha lum ve pep khanin a tawkte kha a per duai lo dawh a, bakah tawkte kha hming lutuk khan ti lo ula kan leh tur a nih avang kha. Khanin hei han hmet ila mawm. A dup deuh têt hunah khanin kan off mai dawn nia. Tawkte hi hetia kan sil zawh hian hul takin a thli kha ah kan thli thlawr tir ang a mawm. A fry deuh hlek a kan kha ka duh vangin a thli hi hul takin kan thli thlawr dawn a nia. Sawhthing leh purun var hi kan her sawm anga hei hi chip lutuk a ngai lo aw. Sawi ang khan fry ro ve deuh hlek tur a nih vang khan saw thing leh purun var tlema han deng sawm loh te pawh kha a lo ram ve deuh a, a tui ve mai mai reuh a. Purun sen pawh hi kan lo her sa lo lo ang, nakin a tih chup chup chuak ngai lo han in ti hian bawlhhlawh hi kan lo chansa vek ang a. Kan kan hunah khan awlsam takin kan thlak zung zung mai dawn ni. Kan kan tan hma tak takin kan telh tur ho kha hei kan lo siam lawk ang e aw. Ajino kan telh ang a, red chilli powder leh ai eng hmarcha hi chu kan duh leh duh lo a ni mai. A thak deuh hlek a ka duh vangin kan pawlh am deuh hlek ang. Purun var leh sawthiin kan her sawm kha hei kan lo thlak hmasa ber ang a maw duaiin mei hi a lo sa deuh a hei kan kang zung zung a mahse a ut hman loh a gas a inchhuang te nih chuanin a sim khanin in ur cherh cherh dawn a nia tel hi a tlem lutuk chuan a mawngah te hian a lo bet ve thin a bakah a in fry tha duh loh a chuvangin tel kha chu kan leih belh leh zil mai dawn a nia kan kan pah khan. A lo hmui chhuak ta maw tihah khanin khu a rawng khu han en nula a uk deuh tan a nih kha chuanin kan thur chhuak ang a. a tawp lamah kan thlak chauh dawn a ni. Tawkte hi rawt ke hmasa lo a, ka thlakna chhan chu sawi tawh ang bawk khanin a fry a ka duh vangin ti hian ka kang ro ve phawt ang a chumi hnuah hmarcha rawtna ten ka rawt mai zel a, ni dangah chuan gas a ka kan te hianin hmarcha rawtna ka inchhawp hnai vai lo vangin fian hian ka nem keh sawk sawk mai ang. Kan hmuh ang hianin tawkte pawh a lo in fry tha ve tawh a. kan bawlhlo ball a kan dah kha kan lo thlak tawh ang a kan chawk neuh nawk nawk ang a ih hmui ve deuh hlek in kan kang ang a rei chhuan a ngai lova ah kan chaw pawlh zawh tawh hnu kha chuanin purun sen kha kan thlak tawh mai ang a rei lutuk chhuan a ngai chuang lova hei pawh a hmui rawn chhuah hun kha a ni mai a a tawp ber atan sawhthing leh purun var kan kan hmui kha kan lo thlak tawh ang a hemi zawh hi chuanin dah that rei tur te a ni a zawrh tur te a nih kha chuanin vinegar kan thlak ang a kan ṭawk typical chu-- chu ei thein a lo awm ta hei a awlsam em em a khati zawng kha a lo ni leh ta phawt se tun tan chuan video tawp thleng in lo en sak a ka lawm em em a next video ah kan i hmu leh theuh dawn nia bye u.